Нурзәдә, бәгырем, мин сиңа гашыйк. Чык миңа, чык миңа. Ни хатыным бар инде.
Юк. Бар бар, әле генә эфирдә айттың, икәү бар, икәү. Юк, чык миңа кияүгә. Мин нишлим, бүген мин чыклый алмаячакмын. Миңа бүтән хатыннар күренмәячәк күземә. Нурзәдә бәгырем, бир әле кулыңны, кулыңны гына булса да тотыйм әле. Молодец. Кайсы спектакльдән бу үзең? Юк, спектакльдән түгел, бу тормыштан, бу мин ни э, Мөхәммәд Нургали дигән кеше мин. Мин авылдан килдем, Түбән Ргадан. Кара әле, мин бик бай җегет. Мин комбайнда эшлим. Сиңа мин ай саен 10 мең биреп тора алам. Алла күбеке. 10 мең.
Әйе, үземә 5 мең кала. Авылда җитә ул Нурзәдә. Ну минем бер нием бар. Син сәхнәгә чыкмыйсың. Бүтән мужиклар сине күрмәсен. Ә бүтән мужиклар сине күрсә, Нурзәдә. Юк, инде эшем шул бит. Чыкмыйсың инде бит. Спектакль тәмам. Тәмам.
Халкыбызның каршысында Нурзәдә. Кара, Нурзәдә син машина алгансың, Шкода Фабия.
Әллә кышын алдым.
Ә аның исеме Шофия. Дип кушкансың, ничек кушсың син аны, э, дустым бәгырем? Махсус эзләдем. Гомәр Саттаровның татар исемнәрен сөйли сүзлегеннән. Шулай ис, исем кушарга кирәкме машинага? Машинага исем кушарга кирәк инде. Булса кемдер инде куша бит инде русча ласточкадыр тагын кемдер дип куша бит инде әйме? Әйе, әйе, әйе. Ә, минем теге элекке машина гет гөлкәй иде. Гөлкәй?
Әйе. Әйе. Машина бит ул машина женского рода, хатын кыз. Әйе. Кыз хатын кем әйтмешли, Мишель әйтмешли. Э, Кара машинаны гел яратып торырга кирәк диләр, дөресме ул? Хатын кызны яраткан кебек. Мин хәтта үземнең машина шундый яратам, мин аңа утырам.

Беренче катта торасың болай инде алайса. Беренче катта торам. Әйе. Терезе төбеңә куян килә. Әйе. Әйе.
Матур, зур куян. Бер көн икәү карашып утырдык. Мин ул бит күренми, аппак хәзер бит инде. Әйе, әйе, әйе, әйе.
Һәм мин мин бит нә беләм килгәнен инде. Хәзер бер көн өйгә кердем дә, мин инде хәзер тиз генә барам да залдан карыйм инде. Бу минем зал тәрәзәсеннән күренә инде. Утырамы, юкмы бу куян инде. Карыйм, мин моңа кәбестәләр дә ыргыткан. Кишерләр дә бирәсеңә бит.
Ул малай. Кишер чыгарып калдырдым куянга дип. Хәзер Бер заман карыйм тәрәзәдән, әйме? Тәрәзәдән карыйм, тегеннән дә бер түмгәк бар. Да. Әйтәм, куянмы бу, юкмы? Утырабыз икәүләп. Снайпер шикелле куян теге яктан, мин бу яктан карап тәрәзәдән. Әй, әй, әй. Менә шул хәтле колагы да селкенми тегенен, әйме? Мин әйтәм инде, юк, бу, по-моему, куян түгел бугай инде бу, мин әйтәм. Бу нигә ошаган? Кар түмгәгенә ошаган диде. Шулай да бар карап торам, торам, торам, әйтәм, куянмы бу, юкмы бу?

Әйтә, ике снайпер шикелле утырдык, нәшәт тәп тәрәзәдән карашып. Кара, тиздән синең туган көне 28 май, Алла бирса. Әйе. Акча биргәнне яратмыйсың туган көнеңә. Сиңа э, кирәкле әйбер бирсеннәр. Мин сиңа нәрсә алып киләм 28 май көнне? А, уйларым әле.
Аңарчы бит әле тута, башта исемлекне карарга кирәк миңа. Шулаймы? Исемлекне.
Ага. Ярыймы? Килербез Алла бирса.